Şäherli-dä hawa. Mähpil. Ahyra öwrenmeli borsuň oba gelensiň. Bar melle. Al al al al al.
Meh, getir trubkaňy. Getir. Hawa, äpişkäňem. Ah, başla ber işiňe. Ýör oglum. Ýa aglyňa, aglyňa, aglyňa. Ýer çeken agdymy açamok.

Aziza, meni pul üçin taşlap gitdiň-dä onda? Aý, oglan, puluň bolmasa, sen kime gerek? Al onda, şu ýüregimi gopardasaň.
Seň o ýüregiň kime gerek? Söýýäniň çyn bolsa, söýgiň üçin göreş.
Näme diýýä? Jan göreş dýaboli näme etmeli uruşmalymy näme etmeli. Aýtdym dur ekeniň aý. Muny tapmaly muny. Ony nireden tapmaly?
Öwredeýinmi? Ýer sakgal, aý sakgal, Juma-da aşyk bolupdyr, öz söýgüsi üçin göreşjekmiş. Näme etjegem bilemoklar, maslahat beraýdam.
Ine, gyzlar nämäni gowy görýän, sen aýt. Gyzlarmy, gyzlar ine şuny gowy görýär. Aý sakgal, sen professional. Mana, al ine. Ýöne Azadyň aýlygydyr. Getirmeli üstüne müň manat. Bolly bollam problema dal bollam. Dada dadam. Eý waý. Aý oglan nä sadaka paýlaýaňmy? Hä näme boldy? Nä men kimler bilen deňeýäň?
Bar tapanjam da şul. Bu jagaşyň näme bolsun? Hä bolýamy?
Ýo dur dur dur. Üstüni soň dolarsyň ýöre.

Bilen ulaşdyň ha? Türkmenistanyň at gazanan artisti Şöhrat Saparow. Soň bilen gürleşdim. Sam. Jigim, erçi irrak tuzraýda. Gat deşme dudamok dişim. Diş doktory näme etjek?
Saçymy syrdyrjak, saçymy, saçymy kesdirjek. Eý, wapşe wideolar ýörenok. Şeýle podpisçiklerim köpelenok, bir zada bolýar. Näme podpisasiýa edenokmam? Ýok jigim, atpisasiýa edenoklar. Ha, menem onda atpisasiýa edäýinmi?
Eý, eý, Allajan, bu derejede samsyk jigim bolsa boljak eken-aý. Hä, jigim, näme üçin postoýan samsyk sorag berýäň?
Haçan?
Dişar, täze oýun tutsaň, maşy sowatla. Bolýamy? Häzir saňa on bäş sekunt wagt berýän, on bäş sekundyň içinde alma stoldan näme alyp geçseň teň. On bäş sekunt. On bäş sekunt. Onda satyjyň ýanyna baram-da başlat. Aý bolýa.
Taýmymy? Taý. Gitdik.

Daýysyn özüňize nesip etsin. How.
Neme Yşrat hä. Bilýän welin Yşrat hemşire. Howwa dosti ýöne sen hälem şapkada gezip ýörsüň. Öz stilim da şuny.
Ömrüni işläp geçiren hana näme diýilýär?
Näme diýilýär? Daýhan diýilýär. Öýlenen begenjiň başyna näme düşüpdir?
Näme düşüpdir? Eklenç düşüpdir.
Saýt däl nirede? Bilemok.
Garagumda.
Sapranadan biri pul sorapdyr. Saprana näme diýip jogap beripdir?

Iň gowy açar haýsy açar. Hemme gapylar açýarmy?
Taş stolu.
Agyz açar. Ogul bäbege kän garaşan biriniň ogly bolanda begent näme diýipdir? Näme diýipdir? Erkek.
Moýkada teker ýuwup oturan ogluna aşyk bolan Sabyrmenmi gyz? öz söýgüsini nädip beýan edipdir?
Nädip? I love you.
Şu günki dowramyzy geçirip gutarýas. Biziň bu günki maýatkarymyz hem Aýaz baba. Biziň bu günki myhmanymyz Maýa Sultanowa.